Unselmulkom sinjuri u nilqakom għal shooter tal-lum jekk taraw xi ħaġa aqdu batu ilna. Nisperaw li tensabu tajbin aħna wara l-ismajna ċertu ħabarijiet ekku bekku. Fil-fatt jista' jkun li smajtu biha nibdew bi storja llum tajjeb ta' tates li inqatlu bla bżonn tajjeb bi ħdura li ma bħala wkoll kif ħadd isimgħu anzi ħammur sem ħalli nkun nista' nirrakkuntalkom l-istorja. Qiegħed ta' Sliema, Triq Alfons. Ħdejja għandi lil Romina, ok? X'inhu l-involviment tiegħek mal-qtates, Ro? Wieħed estensiv ħafna għax ovvjament jiena attivist tal-annimali u ili nagħmel hekk għal dawn l-aħħar għaxar snin mill-inqas u kont bdejt ħafna iżjed qabel ukoll però dan l-aħħar ma kinitx affarijiet normali li bdew jiġru. Sirt naf b'dan l-avveniment ikrah ħafna fejn bażikament qtates li ilhom jgħixu f'dawn it-toroq hawnhekk Ġew maqtula b'mod brutali u mhux il-waħda imma kien hemm iżjed minn qattus wieħed biss biss f'din it-triq biss inqatlu xi erbgħa jew ħamsa. U għandkom suspett li jista' jkun l-istess persuna għax qed dejjem jaġixxi bl-istess mod, mhux hekk? F'din l-erja partikolari l-qattiel huwa wieħed, però mhux din it-triq biss. għandna evidenza li dan ħadem ukoll f'toroq oħrajn li huma fil-viċinanzi, jiġifieri xi ħaġa li hija aċċessibbli meta tkun qed timxi. Kellna każ ieħor Patri Marjanu Vella f'Mejju, jiġifieri din il-ħaġa ilha għaddejja minn l-aħħar ta' Mejju hundred per cent. U hija l-istess tattika, l-istess mezz, l-istess brutalità. Però bħalissa sirna nafu wkoll, ċertu feeders jirrappurtaw li, naqqsulhom il-qtates u mbagħad xi ħadd jgħid isma' jiena rajt lil xi ħadd b'vann. U ilna nisimgħu b'dan il-vann, ili xhur sħaħ nisma' b'vann, kull kulur ikunu dawn il-vannijiet, jiġifieri m'hemmx vann partikolari. Il-problema hija li n-nies ma jkunux pronti li jiħdulek dak in-number plate, jekk taraw vann ħuduli ritratt, ħudu video, ibagħtuhuli fuq il-Facebook, midja soċjali, għassa tal-pulizija, imma almenu jkollna xi ħaġa li nkunu nistgħu immexxu mhux ġast ngħidu rajna van. Eżatt, u jien naħseb dak il-messaġġ li rridu ngħaddu waqfu lil dan nies li qed jagħmlu dawn l-atroċitajiet għal xejn. Jiġifieri jekk tafu x'informazzjoni tistgħu tibgħatu għalina bħas-soltu fuq l-email tagħna jekk le ħa ntellgħu wkoll in-numri tagħkom. Jiena aħna min-naħa tagħna li jkollkom bżonn Ibdew għidulna tajjeb anke biex inwasslu l-messaġġ u jien perswas li n-nies li qed jarawna hemm ħa jagħmlu l-almu tagħhom ukoll. Nirringrazzjakom ħafna.
U nisperaw illi min qed jagħmel dal-att barbaru bla bżonn. Mhux hemm biss ma' Malta kollha. Jinqabad u jinqabad mill-aktar fis possibbli nafu li l-pulizija qed jagħmlu mill-aħjar biex jinqabad. Vera, mill-aħjar għax iċċekkjajna wkoll. U mill-aħjar ukoll l-anzjani illi qed niltaqgħu magħhom ta' kull ġimgħa. Fil-fatt illum ħa mmur Ħal Qormi fejn ħa niltaqa' eħe.

Mortu l-festa ta' San Ġorġ. Iva, iva morna.
Ħattu gost.
Ħafna. Taf xandom tajjeb ta' San Bastjan? Illi ta' San Ġorġ għaddiet u ta' komada ġejja. Eh. Waħda minn dawk li jerfak fuq l-ispalel? Le, le, le.
Għaxek għandek il-wiċ ta' Illum għanna parti ta' San Ġorġu San Bastian f'daqqa. Kemm inti brava daqqa kollox. Kollox f'daqqa. Tu għaxab ċejba.
Isma' bħal dejjem malaj malaj. Lil min jixtieq jingħaqad daw iċ-ċentri, mhux ta' hawnhekk biss imma ta' Malta kollha. X'irid jagħmel? Jiġi jieħdu applikazzjoni minn hawnhekk u jiġu jingħaqdu magħna. Daqshekk ejjew. Nieħdu kos flimkien.
Eviva Ġorġi tagħna kemm hu aħmar u sabiħ. Iftħulu l-bib tal-ġenna ħalli jgħaddi minn ġofrija. Għaw xaħti qabbilli waħda fuq San Bastjan? Inħobbo kun adurak u fuq spalti marriċ narak. Għax il.
Mela isma, matri, għan ċabċbu unajtu waħda viva San Ġorġu, viva San Bastjan. One, two, three. U kemm huma ħelwin, dak kien kollox għallum, sinjuri. Ma domx ta' Jek taraw xaġa interessanti dejjem ibatunna fuq shooter at danusan.com. Speċjalment jekk ta' fuq ħaġa toqgħodux tiddejqhom kan żommukom anonimi dwar il-kas ta' ta' saħna nkun għadin hemmhekk nejnu il-pulizija.